Wel Tom, dw i'm yn cofio gaeaf mor hir â hwn, na gweld tir amaethyddol mor wlyb â hwn. Sut mae wedi effeithio arnoch chi? Wel, wrth gwrs, un effaith mae wedi gael yw bod ni'n methu trin y tir. Gyda fi yr ochr draw fan draw, ugain cyfer o dir o dan tro, ac hyd y hyn dwi wedi methu hau y tir 'ma. Mae'n adeg y flwyddyn i hau hade ac i hau llafur, a'r amser fel rheol i hau y llafur yw yn mis Mawrth. Fel mae'r amser yn mynd mlaen, mae'r brig yn mynd yn llai, amser y cynaeaf. Wrth gwrs, mae dim argol ar hyn o bryd, byddwn ni'n medru hau y llafur yma tan diwedd mis Ebrill, a wedyn 'yn ni man tua chwech wythnos ar ôl, fel 'yn ni yn arfer bod. Faint i chi'n amcangyfri mae hwn wedi gostio i chi'n bersonol? O, dim dowt y byty a canodd o binne. Canodd o binne. Chi weld, mae'r adeg ma'r flwyddyn yn cael ei alw yn Saesneg yr Hungry Gap. Nawr, i ni yn disgwyl, fer y ffermwydd, i ni'n disgwyl gaeaf caled, ond i ni ddim yn disgwyl gwanwyn dyweddar a gwanwyn gwlyb. 'Leni ni 'di cael gwanwyn gwlyb dyweddar. Mae'r bwyd a'r rhan fwya' o'r ffermryd yn yr ardal yma yn bennu bydd dachre mis Ebrill, a mae fel rheol mae'r gwartheg yn gallu mynd mas i borfa yn yr adeg hynny, ond 'lenni mae dim porfa gyda ni a mae'r ffarmers i gyd yn gorfod prynu bwyd, a fel y'ch chi'n gwybod mae gwair yn costio ugen punt y tunnell 'ma'n lleia. Ac ynwedig os bod twr o wartheg gyda chi, mae hyn yn para rhydig iawn. A beth am yr anifeiliaid?
Pwy fath o effaith mae'r tywydd gwlyb yn ei gael arnyn nhw? Wel, dych chi'n gwybod, mae'r anifeiliaid debyg iawn iddo ni, y mwya' hir yw'r gia' a mwy maen nhw'n edrych 'mlaen i fynd mas i'r gwanwyn i gael yr haul ar eu cefnau, chi'n gwybod. Ac yn wir, os bod y gia' yn hir, mae mwy dueddol maen nhw i gael clefydau a salwch fel ni gyd wrth gwrs. A so yr effaith mwyaf a fe'n cael ar yr uwch yw, os na neith hi mas yn gynnar yn mis Ebrill, ma'r yield yr uwch lawr am y gia, am y flwyddyn. A wrth gwrs ma'r ma'r bwrdd llath wedi profi hyn, a wedyn os bod y yield lawr, mae incwm y ffarmwr lawr hefyd. A dyna'r peth pwysig. Bennodd y pwll silage 'ma gyda fi ar y chweched o fis Ebrill, a fel 'ych chi'n gallu gweld, dwi wedi gorfod prynu pymtheg tunnell o wair. A mae'r gwair 'ma wedi costio ugain punt y tunnell, a edrychwch arno fe, gwair gwâl yw e hefyd. Mae pymtheg tunnell yna fe fan hyn, a nawr o'r diwedd, fel 'ych chi'n gallu gweld, Mae'r porfa wedi tyfu, ond mae mor wlyb o dan drad, medre a da ddim e mas am wythnos eto, man llia.
Gawn ni ddod nôl at yr arolwg prysie. Beth y'ch chi'n meddwl ma ffermwyr mynd i neud ynglyn ag e? Wel, ydw i ddim yn gwybod, mae hyn yn gwestiwn anodd neillduol. Chi'n gwybod, mae'r ffermwyr dros y wlad ddim yn tynnu gyda'i gilydd i nhw. Ma nhw ddim yn tynnu Gyda'i gilydd, gallwn ni byth a cadw'r holl lath nôl bob dydd, beth mae'r ffarmwr yn ei wneud gyda fe? Mae'n costio pres i gynyrchu llath, mae'n costio pres i gynyrchu bwyd, ac ar ôl i gynyrchu e, mae'r ffarmwr yn goffod gwerthu e. Nawr, oedd Professor Huw Williams, athro yn Coleg Prifysgol Aberystwyth, yn gweud bod ffarmo fel felin droed, y mwya' ni'n cynyrchu, Allai i ni gael amdano fe. A'r unig beth galla i feddwl yw, mae rhaid iddo ni gynyrchu llai, rhaid iddo ni wneud bant â'r gwartheg 'ma, torri nhw lawr, a falle wrth cynyrchu llai o lath, gewn ni mwy amdano fe.